Péina ñañemetéma katu ñandeje kuéra ko árape, kuehe amombe'uve'ỹ kui ko'ã che ñeha'e ko Paraguái zona, ko'águi amo'ãhe peẽme che añuã mbarete ha jepopyhy avei. Jaipota Ñandejára nde rovasa ko árape ha nde rehasa porã añetete. Ko'ápe ñaime ñakonsidera miẽmi hag̃ua mbykymi ko Jesucristo ñe'ẽngue ko Sermón del Monte-pe oñomongeta va'ekue la idiscípulo-kue ha la gente-kue ahendu hague chupe, ko San Mateo 6, 27 al 30 ningo he'i péicha, Máva piko pende apytégui? Ojepy'apy haguére ikatúne ombojoapy hekove michĩ ra'ymínte jepe. Mba'ére piko pejepy'apy pemonde va'erã rehe? Pema'ẽna umi yvoty ñúme gua rehe, mba'éichapa okakuaa omba'apo ha ojapo'ỹre mba'eve. Che ha'e peẽme, mburuvicha guasu Salomón jepe opa ijeguaka reheve, naiporãi va'ekue umi yvoty iporãháicha. Ha Tupã péicha omonde ramo umi ka'avo ñúme opu'ãva ko'ág̃a, ha ko'ẽrõ ojehapýtava tatakuápe, ko'yteve. Penemondéne peẽme, peẽ tekove jerovia'ỹ. Prácticamente Jesús omongaaju la henduhárakuérape. Primero okompara kuri la yvypóra rekove la guyrakuérape ha ko'ág̃a okompara la yvoty rehe. Pemañamína umi planta kuéra, umi ñana jepeve ipoty iporã pe ñu rehe. Ha Salomóngo la iplatavea-kue la oguerekovea-kue ko yvape ári la rrikésa materiál de aprobación, ni ha'e noñemondéi pe yvoty iporãháichahe. Asíke, ha la Ñandejára okuidáramo pe yvoty pe ñana rehe, ombou chupe pe kuarahy, ombou chupe pe ama, ombou chupe pe yvytu ikatu hag̃uáicha. ha'e kuéra oikove, ha upéi ou oñekytĩvéva ojekopi, ka'aru guarã ha'e hogueka'upa ko'ẽrõ guarã jeipirupáma ojehapy ha ikusuguepa. Ha Ñandejára okuida pe plántare, ha nde ha cherehe piko ndokuidamo'ãi? Aníke nañajepy'apy mba'épa remondéta, aníke umíati nekevranta ndéve. Al contrario, eñeha'ãnteke ejerovia pórke la Ñandejára okuida por la kreasión, por la naturalesa okuidátari nderehe. Ha ha'e pe oproveeháicha pe ikreasiónpe, ndéve ha chéve yma oproveepaitétari. Ndaha'éi ija'úva ñamonde'arã ni ñamboy'u'arãnte. Opaite ótra nesesida ha'eñoite ikatu ohupytykapa ñandéve pe ha'e oikuaa porãveháicha ha ha'e oikuaa ha árape avei. Che angirũ. Nemandu'ákenagui ñande jaha promesa, ha'e he'i oĩtaha ñanendie todos los días hasta el fin del mundo, así que ñande jaguatánte pe ha pe añetete jajapo pe ivolunta. Ñandejára tanderoasa ko árape ha terehasa porãite. Ko marandu kóva og̃uahẽ ndéve Radio Nuevo Tiempo rupi, reikuaave hag̃ua Ñandejára rembiapoukapy Romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epy iporãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApp-pe, más cinco nueve cinco, nueve siete uno, cuatro treinta, dos veintidós. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.